Хаҗилар мәчетендә Думырты хаҗ вәкиле. 6 январь көнне хаҗилар мәчетендә даими бара торган кичке вагаз кичәсендә Буа мөхтәсибәте белән берлектә Диния нәзарәте Думырты хаҗ җитәкчесе Ранис хәзрәт Вахитов катнашты. Ранис хәзрәт 2017 елгы хаҗ программасы белән таныштырды. Хаҗның никадәр мөһим булуын аңлатты, халыктан кергән сорауларга җавапларын җиткерде. 2016 елда хаҗга барган Мәгъзүм абый үзенең рәхмәтләрен җиткереп, әлеге сәфәрдән алган тәэсирләре белән уртаклашты.

Кичке вагаз инде безнең бүген темабыз инде хаҗ. Менә безнең шушы үзебезнең Дум РТ хаҗның генераль директор дип әйтеп була инде. Ранис хәзрәт инде ул безнең якташыбыз, бу аныкы. Альхамдулилла, менә ике елмы, өч елмы? Ике ел. Ике ел уже эшләп бара, бик матур эшлиләр, иншалла, менә Әлхәмдүлилләһ, менә хаҗилар да, хаҗга да бик матур баралар, менә безнең Буадан да. Менә былтыр ничә 20 артык кеше барды. Ал әлхәмдүлилләһ, шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә менә бу хаҗларын кабуллардан кылса иде, иншаллаһ. Кайткач инде бик бу яклар, Буа яклары инде монда туып үскәч, безгә бик якын. Сезне бөтенесе күргәч инде туганнар шикелле шундый хис иттек. Ниндидер үзгә хисләр килде. Без менә хәзер инде төрле районнарга җыйбыз. Ну, нидер инде буа кайткач инде бер үзенчәлек, махсус шундый бер хисләр уяна. Инде, әлбәттә инде, бүген хаҗ турында әйтербез дә инде һәм шулай инде артыкта сезнең бәлки теге Шундый сораулар килеп чыкса идек инде, теге программа рәвешендә булсын инде ул. Инде ничегрәк хаҗ кылып буламы, кайчан барып була, кем белән барып була, андый сорауларга инде сорау бирсәгез, алда инде җавап бирербез. Башлап китербез инде Бөек Раббыбызның аятеннән, Бөек Раббыбызның сүзләреннән. Аузу биллахи минәш шәйтанир раҗим. Валиллахи аля наси хиҗҗул бәйти ман истатаа илейһи сабила. Бөек Раббыбыз бер аяттә шундый сүзләр әйтеп китә. Инде Аллаһ ризалыгы өчен хаҗ кылу Аллаһ Тәгалә боерды кемгә? Инде моны Аллаһ Тәгалә аятның ахырында әйтә, "Ман истата илейхи сабиля", кемнең бар хаҗга барырга мөмкинчелек. Инде шушы Аллаһ менә бу аятьтан карасак та, инде Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә инде монда фарыз кыла, кемнең бар мөмкинчелеге. Инде ман истата иләйһи сәбиль, кемнең бар мөмкинчелеге, ул инде ул кешегә фарыз кылу, ягъни фарыз була. Хаҗ кылу фарыз була. Инде мәсәлән, хәзер инде бәяләр, төрле бәяләр була, акция рәвешендә дә хәзер бәяләр була, төрле бәяләр булып ала. Инде әйтик хәзерге вакытта инде уртачасы без инде бездә инде хаҗ 115 мең булса, әйтик, мәсәлән, кешедә 115 мең синең акчаң булса, инде һәм шулай ул сиңа фарыз. Инде монда 115 мең акчаң синең бар һәм шулай ук инде үзенең гаиләңә хаҗдан әйләнеп кайтырлык инде сине ризыкка акча калдыра тиеш. Шундый мөмкинчелекләре булса, шушы очракта инде безгә хаҗ кылу фарыз була. Өч миллион ярым, әйтик, дүрт миллионга хәтле кеше хаҗ кыла. Самолет очар алдыннан кала биш көн, өч көн, инде аны нидер авыр табалар. Инде аның әллә нинди проблема килеп чыга. Андый очраклар күп тә була, еш та була. Менә ул бер менә шундый нигъмәт. Менә инде әйтеп киттек, хадиснең дәвамында икенче нигъмәт ул сәламәтлек. Сәламлек эшен китергә дә мөмкин, без белмибез. Без менә күп очракта нишлибез, әйтәбез, ярай инде, бу елны менә бәяләр төшә, иншалла, киләсе елга, менә күп кеше әйтте, бу елны хәзрәт бармый диделәр, ә без инде икенче елга барабыз диделәр. Менә кемнәр үткән ел бармадылар, күрәсең, Аллаһтан рәхмәтен ишет. Кемнәр бармады, калдырды, иртәгә дип калдырабыз менә. Теге эшне иртәгә дип калдырсакмы, бер гамәлне иртәгә калдырсакмы, ул шулай килеп тә чыга. Шуның өчен дә теге бер шундый мөмкинчелек булгач, инде һәрвакытта истә тотарга кирәк. Чөнки, әйтик, менә кеше күп очракта чагыштыра. Ул бит инде заграницага бер яктан бару. Загранпаспорт белән барасың. Төрле кеше бит путевка сатып ала. Әмма ләкин хаҗга бару инде без аңлыйбыз, ул теге ниндидер бер ял итү урын түгел. Инде бер ял итү түгел. Нәрсә эшли кеше? Иң беренче, ул нәрсә? Таваф кыла. Инде гомрәсен кыла. Инде безнең менә өч төрле безнең хаҗ дип әйтәбез. Инде күп очракта безнең яктан барган кешеләр инде алар таматту дигән хаҗ кылына, кылалар. Инде таматту нәрсә баштаннан умра кылына, ихрам салабыз, ихрамны чыгарабыз, аны хаҗ вакытында ихрамга керәбез. Инде бар нәрсә ифрат, кайчан инде Кеше анда ук Мәккәдә яшәүче кеше ниятли хаҗ кылырга бар инде кыйран. Кыйраны күбрәк инде безнең теге Кавказ халкы шушы әйтик төрне сайлап ала. Монда сорау туа, хаҗга барыр өчен инде нәрсә эшләргә кирәк? Беренчедән кеше башларга тиеш нияттән. Күп очракта кешегә сорау биргәч, Хаҗга барасыңмы? Кеше нәрсә әйтә? Минем акчам юк. Бетте, проблем юк. Шундый теге үз өстенә төшә, булса да, булмаса да, әйтә, минем акчам юк, мин әле пока бармыйм, ди. Шундый күп очракта җавап була. Инде, инде иң беренче кеше, әлбәттә, куярга тиеш ният. Хаҗ нияттән башлана. Кем дә кем ихлас күңелдән леббәйк Аллаһуммә леббәйк дип әйтсә, Һәм инде ниясе ниятләсә, Йа Раббым, миңа насыйп ит буйнып барырга хаҗга. Бәлки, синең мөмкинчелек булмас. Әйе, теге, кайбер, бәлки булыр. Менә теге бит инде ул мөмкинчелек булуы да, булмас, булмавы да, ул бит инде Аллаһ Тәгаләдән килгән әйбер. Без күп нәрсә бу дөньяда белмибез, кабер дә көтмибез, Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә безгә аны бирә. Менә күп очракта менә үзегез дә сизгәнсез бит, кемнәр бабайлар, әбиләр әйттеләр, инде кемнәр проблем килеп чыга, бәлки кайберәүләр аны хәл итә белми. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә сине очраштыра шундый кешеләр белән, әйтик, бәлки кеше беләнме анда, ниме, Аллаһ Тәгалә сиңа үзе җулны ачып җибәрә.

Барырга. Менә кемнәр тели инде хәзрәт белән барырга. Инде хәзрәт инде опыты бар. Хаҗга бу елны безнең белән барып кайтты. Шулай ук инде үткән елларда инде Умрага да барган иде. Дәвам итсә, инде Умраны әйтик, инде шушы җиде көндә, ун көндә, унбиш көндә инде Кылып кайтып була. Кемдер тели инде Рамазан аенда инде ул шулай икән дип Бабайга да умрага барып кайта. Андый да без инде бүгенге көндә мөмкинчелек тудырабыз. Инде кемнәрнең бар теләкләре, әйтик без инде умрага барырга, хаҗга барырга инде килештән мөрәҗәгать итә аласыз. Вакыты насыйп булды безгә Илмир хәзрәт белән ул безнең җитәкчебез дия. Бик бик оста, бик Тәртипне хаҗ мөнәфәсе особенно олы хаҗның ниләре җиңел түгел инде ул аны бик җиңел генә дип әйтеп булмый моны хәзрәт дөрес әйтте җал урыны түгел ул ул зур хезмәт зур тырышлык таләп итә торган әйбер. Әлбәттә инде күңелләр хаҗда нечкәрә, сүз дә юк. Кәгъбәтулланы күргәч тә, таш атырга барган чагында да, таш атырга барасың, барын да бит бергә җырлап барабыз. Шунда үзең җырлыйсың, үзеңнең күзеңнән яшьләр ага. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәү шатлык бирә күңелгә, җиңеллек бирә. Арганлыклар да син да тындыралар бит инде. Хатын-кызлар түземсез. Һәрбер хатын-кызның үзенең чемоданын өскә куйдырасы килә. Бу өстә бөтен чемоданнарны өскә куеп булмый, кемнең дәртләре булса аста кала инде. Тырышып, что беркем дә обижаться итмәсен. Борчылган хатын-кызларны тынычландырып, үгетләп, үзе тырышып куеп, менә шулкадәр дә безнең группа өчен җаны-тәне белән тырышып. Таҗлар әле свежийлар, менә монда Харис абыйлар утыра. Менә Гомрага бардык, Зөфәр абый монда, Фәнисләр утыра. Бинур хәзрәт, инде ул безнең бик опытный җитәкче иде, ул күп, ничә еллар буе барды. Менә дөрестән дә бу хаҗны Хаҗга бару, менә хаҗилардан сорыйсың да, ничек килдең син син? Ничек, нинди, ничек син монда эләктең дигәч, алар бөтенесе могҗиза белән. Күбесе инде менә бер 70 процент бөтенесе теге неожиданно эләктеләр алар. Кемдер инде мин дә барып килмәле, резко гына килеп чыга, кемдер действительно менә путевка эләгә бесплатный, кемгәдер тагы нәрсә, алар инде теге көтмәгән җирдән, но ниятләре бөтенесендә бар иде. Шушы ниятләренә карата ул без ниятләр ниятләп куярга тиешбез. Менә безнең күп вакытларда сорау бирәләр, Хәзрәт, без менә хаҗга барасы иде, но ничектер әзер түгел. Нәрсә соң әзер? Инде кайсы яктан? Акчасы да бар аның, исәнлеге дә бар аның. Кайсы яктан әзер түгел? Әре менә эштәге күңел ягыннан, рухи яктан әзер түгел ди. Ә бит инде былай утырып кына бит сиңа әзерләнү килми ул. Укырга кирәк. Аны бит дәресләр менә оештырыла. Ниндер вагазлар хаҗ турында оештырыла. Роликлар да бар, инде китаплар да бар. Синең укы, ни, син шуны белән әзерләнәсең. Утырып кына сиңа каяндыр өстән килеп төшми ул сиңа әзерлек. Әгәр дә синең малың бар икән, ниең бар икән, сиңа барырга кирәк. Я Раббым, шушы уканнарыбызны, Я Раббым, иманнарыбызны ныгытып, тәкъвалларыбызны арттырып, Я Раббым, шушы кичке вагазларыбызны кабуллардан кылса иде, Я Раббым. Я Раббым, шушы матур мәҗлесләрне оештырган өчен, үзләренең өлешләрен керткән өчен, үзләрен, Я Раббым, матди ягыннан

Ахирәттә җәһәннәм утларына бер пәрдә булып торса иде, я Раббым. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мөхтәсиб чакыру белән инде без килдек бүген Хаҗилар мәчетенә. Инде бүгенге вагаз кичәсендә без инде хаҗ турында сөйләп киттек. Инде шулай инде хаҗның шартлары турында сөйләп киттек. Инде хаҗны ничек кылырга сөйләп киттек. Шушы Иде хаҗда булган хисләребезне искә төшердек. Шулай икән дә кемнәр без белән хаҗ кылып кайттылар. Алар да үзләренең хисләре белән уртаклаштылар. Инде Аллаһ Тәгалә шушы хаҗилар мәчетеннән инде һәммәбезгә Насыйп итсен киләчәктә хаҗга барырга. Инде шушы ният кылыйк һәм шушы нияткә безгә һәммәбезгә вакытта ирешә насыйп итсен. Әлхәмдүлилләһ, вә салату вә саләмү ала Рәсүлнә Мухәммәд вә ала алихи вә сахбихи әҗмәгыйн. Хаҗ вәкилләре белән Ранис хәзрәт белән очрашулар узды. Моның инде максаты, моны кешеләргә аңлатырга, кешеләргә инде җиткезергә, менә бу хаҗ нинди, хаҗнын фазыйләтләрен, хаҗнын кирәклеген икәнлеген менә матур иттереп вагазләр сөйләп, матур иттереп аңлатып киткән иде, әлхәмдулилла. Менә безнен инде үзебезнен районда да менә былтыр баручылар, хаҗга баручылар да катнашты, алар да инде үзләренен шушы хаҗда булган впечатление белән, хаҗда булган күренешләр белән бүленделәр, әлхәмдулилла. Һәм инде менә безнен быел да уже менә 2017 нче елга да Хаҗга баручылар утызга якын җыелды, Алла рәхмәте белән. Иншалла, менә киләчәктә дә тагын да күбрәк җыелыр, иншалла, чөнки инде безнең район зур, инде менә мөселманнар күп, әлхәмдүлилләһ, менә аларга да инде шушы хаҗга барысын да барырга насыйп итсә иде, иншалла. Менә бу очрашу бик матур узды, инде кешеләр дә күп булды, Алла рәхмәте белән, иншалла, менә бу инде бик тәэсирле дә булды. Э, киләчәктә дә менә Думырты хаҗга исән-сау гына эшләргә, менә Ранис хәзрәткә, аның командасына, аның менә Бергә эшли торган кешеләргә барысын да Аллаһ Тәгалә җиңгелек бирсен, чөнки инде менә көн саен шулай юлга чыгып, районнарга җөреп, инде менә шушы хаҗнын фазыйләтләрен, хаҗнын кирәклеген аңлату, бу инде җиңгел әйбер түгел, шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә, иншалла, үз ярдәменнән ташламаса иде. Әссәләмү алейкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ. Районның мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсәнов һәм мәчетнең имамы Фәһим хәзрәт Сөләйманов Ранис хәзрәткә эшендә уңышлар теләп, олы рәхмәтләрен җиткерделәр.